Salam dostlar. Ilkinji wideo bilen başladyk. Şu gün size hoş habar bilen geldim. Ýöne ilki bilen size ýürekden sag bolsun aýdasym gelýär. Görýän, diňleýän, begenýän, teswirler ýazan we paýlaşýan ähli dostlara minnetdar. Şowly bolsun, işiňde üstünlik. Gollaýarys, diňe öňe, gowy pikir ýaly sözleriňiz maňa güýç berdi. Teswirleriňiň köpüsine jogap berdimmikäm diýýän. Olary özüňizem görensiňiz. Ýöne şu ýerde esasy paýlaşan kişileň adyny agzap geçmek isleýän we sagbolsun aýtýan. Olar Ismaýyl, meň öz kursdaşym Aýnur, Aýgül, Süleýman, Çykanym Merdan, başga Wepa Babaýew, onsoň ýene-de ejem we daýzalarym. Siziň hemmäňize köp sag bolsun aýtýan. Minnetdar. Ýöne şu ýerde men iki sany teswir has ünsümi çekdi we şoňy okap geçmek isleýän. O teswirleriň biri e, TikTokda ýazylan TikTok hasabymyza ýazylypdyr. Ol ýazan kişi Metin Demir. Ýani asly türkmen ýöne türkçe at bilen gelipdir öýtýän. Şeýle diýe. Gaty dogry aýtdyň. Elektrik bolmasa konsert berip bolmaz, santehnik bolmasa suwa düşmek kyn bolar. Özümem suwarşik, şipr, nawes ýaman gerek zat. Agamyzyň aýtýany hakyky dogry. Ýagny konsert gurmak üçin elektrikçiler, beýleki gurluşyk işgärleri şolar gerek bolýar, ýöne olaram gynansakda sahnaň arkasynda galýar, halk köpçüligine ýetenok, tanalanok. Ýöne biziň maksadymyz näme? Şol kişileri tanatmak we şolaň hünärleriniň hem möhümdigini görkezmek. Agamyza-da işinde üstünlik dileýäs. Ikinji teswir Instagram hasabymda Läle, ýagny öz Purslaşmaň bolýar. Siz özüňiz ýokardan görüň. Her ädimiňiz belent bolsun, üstünlik siz bilen, sabr bilen öňde boluň. Köp sag bol Läle. Amin. İnşallah yani. Ýöne başda ýazanyňyz e, özüňizi ýokardan görüň diýipsiňiz. Ýöne bilemok men ýalňyş düşünen bolup bilerin ýöne her bir adamam hiç kimden üýtgeşik däl ýagny bir artykmaç ýeri ýok. Şonuň üçin ýokardan däl-de siz bilen deň ähli zada garar isleýäs. Ýagny diýmek isleýän zadym, adam diňe özi bilen dä, jemgyýeti bilen, halk köpçüligi bilen ösýär. Şonuň üçin siziň her bir goldawyňyz meň üçin bahasyna ýetip bolmajak bir zat. Gepleşige aslynda şu wagt başlamalydyk welin, gynansak-da bolmady. Men ilki ýakyndan başlaýyn diýdim. Ýagny, meň iň ýakynym ejem bilen gepleşik geçirmek isledim. Onuň durmuş ýoly, çeken zähmetleri, we birnäçe kärden soň iň soňunda özüniň guran kiçiräk işi bir gürrüň ediljek, ylham alynjak, pikir alyşyljak derejededi. Ýöne gynansak-da, ejem kamera öňünde örän çekinjeň bolansoň, gepleşige razy bolmady. Men muňa doly düşünýän we hormat goýýan. Sebäbi her bir adam özüni nähili duýsa, bizem oňa hormat goýmaly. Indi bolsa, Iň möhüm ýere, hoş habara geleliň. Gepleşiklere dowam etýäs, umytdan gaçamzok. Ilkinji myhmanym köp zady bilen tapawutlanýan, durmuş tejribesi we bilim hazynasy doly bolan bir mollum. Ol diňe bilim hakda däl, sungatdan futbola, ylymdan syýasata, ýaşaýyşdan tehnologiýa çenli dürli ugurlarda pikir alyşyp bilýän söhbetdeşlige baý bir adam. Bu ýol her bir adamyň öz sözüni aýdyp bilýän ýeri. Şonuň üçin bu bir diňe gepleşik däl, bu paýlaşyk. Ýene az salym sabr ediň, wideony öňümizdäki hepde nesip bolsa size ýetireris. We şunluk bilen her bir adam gymmatlydyr, her bir hekaýa gürrüň edilmäge mynasyp. Hoş sag boluň.